Essalowmaleýkim mähriban tomushaçlar! Üstünlige ýeten adamlar atly gepleşigi ýanymda ussat telekeçi Oraz Durdy. Oraz Durdy studiýa mene hoş geldi. Oraz Durdy salowmaleýkim! Waleýkimessalam! Sag boluň! Şu telekeçi üstünlik diýen zat aňsat zat pyka diýerler-dä. Bu zatlar Eý borly kyn zatlar. Ilkinji işiňizi näme bilen başladyňyz? Meň birinji eden işim kakamdan pul aldym. Hä. Aa. Ýöne şo wagt şo pula maşyn almany oba gidip bir kiçikge dukan açdym. Hä, dogry. Şo obadaşlar ownuşyk zatlaryny alsynlar diýdiňizde, dogrymy? Ene birinji eden ýalňyşymam şo-da. Hawa. Öz aladam etme odaşym aladasyny edipdirin-a. Onsoň söwda boldumy? Söwda boldy. Ýöne peýda bolmady. Tä nagt söwda ýok eken-dä. Diňe ýarga alýan ekenler-dä. Hä, aý ol obaň däp-dessury ol. Nesýe almak, soň tölemek. O biziň şo meň gaçan obamda beýle däl eken-dä şo. Düşünmedim. Siziň obaňyzda ýazdyryp almak däp-dessury ýok ekenmi? Ýazga almak däp ba, tölemek diýen dessur ýok olarda. Onsoň ýapdyňyzmy ony? E, batdym-da. Ýapdym. Geçip ýatdym. Onsoň näme işe başladyňyz? Ikinji işe gaty masgara boldum men, mana. Sebäbi kakamdan ýene pul alyp, bir dostum bilen elli ellä towuk saklamaly etdik. Ine, ine gowy pikir şol. Towuk ýedi hazynanyň biri diýilýär-de. Ýok, şeýle bolmagy mümkin däl, şu hazyna bir-ä ýokmady. Göl bir küçünden bir çetinden bir-birden gyrlyp başlady. Bir ýarym aýyň içinde diňe Ketek im weterinar galdy. Wiý wahe! Gara önümçilik ýöremedi-dä. Önümçilik ýöremedi. Ýöne şo dostum ýöredi. Şu wagt hem uluşym ýok. Gara imiň diline düşseňizem rugsat düşmändiňiz-dä. Üçünji işe soň başladyňyzmy? Üçünji işe ýene kakamdan ýalbaryp-ýakyrap pul alyp. A. Mellek ýer alymda gök ekdim. Gaty dogry edipsiňiz. Gündelik iýilýän zat şol. Hawa, gündelik iýilýän zat-da. Şoň üçin gurçuklar gündelik iýip hezil etdiler. Olar-a gök önüm iýdi, menem öz etimi iýdim. Onsoň näme etdiňiz? Ýene täze işe başladym. Herekete dowam. Hawa, ýene kakaňdan pul aldyňyz-da? Ýok, ýok, bu gezek kakamdan sögünçden başga hiç zadam almadym. Ony gidip garyndaşlardan ondan-mundan tanyşdan bilişden eýdip-beýdip pul ýygnap, özüme çörek ýapmak üçin pekar başladym. Çörek ýapmaşynyň berekedi bardyr oň. Berekedi bardyr eger şo işi bilýän bolsaň. Men o zatlara hiç hili düşünmämsoň çörek ýapman pekaryny ýapdym. Şo siz diňleýän diňe ýapdym ýapdym ýapdym ýetdim diýen sözi eşitmedim men. Şu üstünlige nädip ýetdiňiz? Men üstülige ýeten zat owal Alla oňa münen. Şu ýag. Gowy ýagmy? Gowy sözden gowy bir söz bar bolsa onda şol söze mynasyp ýagşy. Dünýä eksport edýän. Ýewropa ýurtlaryna çen satýan. Hezil edip alýalar. Tüweleme. Men öň Ýewropadan gelen ýag guýýardym maşynyma. Indi men Ýewropa gidýän öz ýagymyzy guýjaga, öz önümimizi öňe sürjege. Jimoýow. Orazurdy sag boluň beren gyzykly gürrüňiňiz üçin mähriban tomaşaçylar. Şunuň bilen üstünlige ýeten adamlar gepleşigi jemleýäs. Jimoýow brendine üstünlik arzuw edýäs. Ýene-de efirde görüşýänçäk hoş sag boluň men bolsa öz maşynymyň ýany Sakswana ýöredim sag boluň.